Mizoram leh Zofa te rawn in din chhuahna tau bul chu kum sangkhat zaruk AD vel laia Seipui khua a Zahmuaka te chhungkua an ni ber a. Zahmuaka thalbe atanga sai lo chi hnam lo piang chhuak chuan tlang hrang hranga zo hnah thlak te thui khawmin Lusai Hills an rawn din a. Lusai Hills chuan Mizo hnam, Mizo tawng leh Mizoram te hi a rawn hring chhuak ta a ni. Thlang rawn tla zela ṭiaurui an kan hnuin Zahmuaka thlah. Sailo lal pariat te chu Selesih khua in finkhawmin hotu an insiam a, in thu rual a ṭan ho an thiam avangin lal dangte tan pawh cho rual loh, deh loh sakei huai an lo ni a. Selesih ah chuan sa khawbiak dan te, serh leh sang leh khaw tlang invawnna, hnam dan leh nun phung te rel chhuakin rorelna fel tak an din a, chhungkaw tlang Inawpna dan chuan Mizo tlawmngaihna pawh hi awmze fel tak nen a rawn hring chhuak a, tlawmngaihna chuan huaisenna te, hawihhawmna te, ai u zahna te leh nun dan mawi tam tak pawh a keng nung ta zel a ni. Tin, kut, festival hman dan te, hnamthuam leh incheina te pawh tih dan in ang tlang a kalpuiin zo tawng hman danah te pawh zai khatin an luang thei ta bawk a. Chung zawng zawng avang chuan Selesi chu Zofa te rorelna khawl kan bun hmasak berna leh Mizoram khawpui hmasa ber lo niin Mizo history-a kan pho leng sang ber a lo ni ta a. Kan pi leh pu te chuan kha ang khawlian kha an la hmuh ngai loh avangin a ropui thei ang ber a sawi nan Celesi in sang sarih ti hial in an sawi thin a ni. A pian leh murna Zamuaka atang chuan chhuan riatna Mizoram khawthlanga Lalropui leh thilti thei tak Manga fapa pathum te zinga upa ber sa suakpui la la sai lo chuan fapa riak sawm pahnih a hring a Chung te chu Lalchhunga, Sailianpuia, Kalkhama, Hrangkhupa, Lianphunga, Lalhrima, Lalsavunga, Thanruma, Tulera, Lalsavuta, Zahrawka leh Daukhuma te an ni a. Sailo Lalropui bera sawi hmanga chu kum sangkhat zariat sawm pahnih khan rei ekah a thi a. Chunglai vela mihring reng reng chuan an sun nasa em em a. Khawtlang a ngui ruai a, a thih zan chuan ar pawh khuang miah lo an ti. Chu chutiang chhungkaw thlah a mi Suakpui Lala Fatlum ber Dokhum a sai lo chu kum sangkhat Zariat Sawmsarih pathum khan hreichhuk khuaa a piang a, naupang pianṭha leh hrisel tak a ni a, a lo puitlin chuan tlangval pum raw lian zet zawt chak tawk tak a rawn ni a. Nu leh pa thu awiin a nungchang pawh a tha hle in an sawi. Suakpui Lalat chuan a thih hmain a fapa Sailianpuia hnenah thu ro a chhia. Chu a thu ro chhiah chuan i nau do khuma hi a puitlin hma chuan i hnenah a awm ang a, a lo puitlin a, nupui a neih hunah chuan a lalna tur tlang i sat ngei tur a ni, a ti a. Suakpui Lala chu kum sangkhat zariat sawmriat pakhat khan a thi a. A pa theih hian Daukhuma chu kum riat mi chauh a la ni. Sailianpuia chuan a pa thu ro chhi ang chuan a nau Daukhuma chu duhsak taka awmpuiin a enkawl ta a. Daukhuma chuan mahni ke a ding turin tlang hrang hrang a zuan a. Kum sangkhat zakua pakhat ah kum sawmriat Kum sawmhnih pariat mi a lo nih chuan Chhipui Uaisphai lengah kaiin Lala a thu ve ta a, hetih lai hian nupui neih a hun ve tawhin amah pawhin neih a duh tawh hle a. Chhipui nula tleirawl hmeltha Laingavi chu neih a duh a, mahse a upa ten lalnu meuh ni tur chuan a la naupan em avangin an duhpui si lo va, Chhipuia hian kum khat chauh awmin kum sangkhat zakua pahnih khan serhmun khaw thar satin a pem leh a, heta a pem kawng West Phaileng khawthlanga luite pakhat teirei lui fintu chu tun thleng pawh hian Dokhuma thlangtlak lui an la ti nghe nghe. Serhmun khua hi khawtlang tha tak a ni a, pachal tha leh mi huaisen an nei thain tlawmngaihna kawngah pawh thangthat an hlawh hle a. Dokhuma chuan kum sangkhat zakua pahnih kum bulah serhmun khawtlangah hetiang hian a tlang au tir, serhmun in zathum khuaa taite senah a tlawm ngai ber a, tiin he tlang au dangdai tak hi Mizo history ah a nung reng tawh ang. Serhmun hi Lal leh upa te khawtlang enkawl dan a zir avangin pasal tha hmingthang leh mitlawm ngai an nei tha hle a, Tlang hrang hrang mite pawh hian pawh an hlawh reng a ni. Dokhuma chuan serhmun a kaikumin a khaw nula Rothang Hluti chu nupuiah a nei a, chuta a fanu duhawm tak lo piang chu an khaw hming than chawiin Lalthansang-i tiin An sak phah nghe nghe. A fa dang zawng te chu Rengpui ram mapiang vek an ni a, Daukhuma chuan nupui pali neiin pathum lakah fa sawm pathum, mipa paruk leh hmeichhia pasarih a nei a ni. Thlangtlak, Daukhuma leh Hrangvunga te pa fa hian Rengpui ram Tripura a Thlangtlak zai an rel dun fo tawh thin a, Amah erawh chu Daukhuma chuan tun hma lama an pi leh pu te thlang tlak ang a, mahni duhthu a pem thlak mai chu dikin a hre lo va, Renglal Maharaja biak rem a, a hnen atanga pem phalna fel tak neih hmasak tulin a hria a. Tichuan kum sangha zakua pathum fa vang tawp lam khan rengpui be turin a chhuak a, Darlonglal pahnih Vankhuma leh Darbawi-a Vai Tawngthiam te chu hruaiin Agartala ah reng lal chu a zu hmu thei ta mai a, rengpui hma a do khuma chu an hrang vung a nen. An khua leh tuite hruai a pem an duh thu an han sawi chuan reng lal chuan mak a ti hle a, Mizo lal te chu mi run hmang Nula hnam angin a lo hre chiang hle a, ka khua leh tuite run a um darhtu mi lula hnam, thei ngat se keimah ngei pawh min that duh tur te maw a lo ti phiar phiar ta mai a. Daukhuma chuan chutianga lal ber a han ang vel chu nuam lo an ti hman hial a, mahse reng chuan ka han fiam mai mai che u a nia, thin ur lai thu kan hriat reng chuan a tha hlein ang, lo chhuk thla ula ka lo tanpui ang che u a ti ta a. Renglal chuan Dokhum a han biak vel chu eng emaw ti takin nuam a ti riau ni tur a ni. Mizo ho chu milu lak hmang thisen a tui hal thin anga lo hria in heti hian a zawt a, I pu te leh i pa te chuan mihring thluakin em ni an chawm che a ti a, Dokhum a chuan mihring sa kan ei ngai lo, mihring lu lak hi mi huaisen chhinchhiahna ropui takah kan ngai a, Mihring thlah leh rallu lak hi kan chawisang em em thin a, mahse tunah chuan he thil a thlak tak hi kan duh tawh lova, kan ti tawh ngai lo, tiin a chhang hmiah a ni. Hetiang hian an vawikhat inhmuhna a hlim taka inbiahin Doukhuman a ram chhunga pem luh a duh thu te a han sawi chuan Maharaja chu a lawm hle a, he Mizo lal hian duh ngat se a ram khawi lai pawh a run thei em em a, Mahse, chutia khawngaihna a dil ta zawk chu mak a ti hle a, duhsak taka ram pek dawn, ram a pek dawn thu leh unau a siam a duh thu thle thlengin a sawi ta hial a. Daukhuma chu a lo chhuk thlak hnu hunah pawh zampui tlangah awm lovin amah nen an inhnaih zawk theih nan Kaileshahar bul hnaia awm tura a duh thu thlengin a hrilh nghal ta vek a. Dokhuma pawh chuan a duh ang ngei a, awm tura hrilhin hlim takin serhmun lamah a kir chho leh ta a. Kum sangkhat zakua pali a rawn inher chhuah chuan serhmun khawtlang mipuite chu rengpui rama pem turin an inbuatsaih ta mup mup mai a. Pem ve lo turte pawh puitling chu a tam thei ang ber pem hruaia kal tur an ni bawk a. Kum bul February thla chuan serhmun in zathum atanga-- in zaruk dawn lai te chu an lal hovin rengpui ram pan chuan an chhuak ta nguai nguai mai a, pasal tha ten hmahruai zelin serhmun atangin thai dawr tlang an lawn chhuak a, chute tanga kal zelin sabualah riah hmun siamin an riak a, heng hun lai hi chuan zanpui tlang chu luahtu awm lo ngawpui vek a la ni, sailo hmuna an riah zan hian chawng bera nun nau a nei ta hlauh mai a. Chuvang chuan ni khat an cham phah nghe nghe. Sabual atang chuan hmar lam panin zampui tlang dung an zawh zel a, behliang chhip khaw hlui hmun atangin tlak lam panin an liam thla a. Helai hmun hi Thlangtlak Mual tih a ni ta a, Thlangtlak Mual tawpah hian rulpui lui fintu lui te luite an pawh thla a, he luite pawh hi thlangtlak lui tih a ni ta bawk. Tha lai a nih avangin rulpui luiah hian tui a tlem a, nunau tan pawh harsatna awm loin an zawh thei a, nel kang lui a finna laiah riahmun an siam a, nel kang atang hian kawng zawng chawp zelin lal zuri an zu thleng a, chuta tang chuan pechar tawl bula vai thing la kachari ho ten an lawngin an hruai kai a, Chutah chuan riah hmun siamin an riak leh ta a, a tukah chuan an awmna tur hmun Kumarga chhak tlang dar chawi kiang an khaw thar hmun tha satin in hmun leh hma an rem ta a. Heng hemi hun lai hian Darlawng khaw lian ber dar chawi Kristian khua tura kum sangkhat khua sawmhnih pathuma din leh Kumar Guard te chu la awm lo va, hmun tha tlang pawh ngawpui vek a la ni bawk. An thlangtlak kawng dung hi a thui hle a, Maharaja nena an inbiak lai a, a duh ang ngeiin zanpui tlang kal pelin helai hmunah hian khawthar satin awm hmun a rem ta a ni. Daukhuma ho thlangtlak chanchin hi kan hre thui lo hle, mihring zaruk dawn lai nu nau chhang chhe Bung bawr tak hruaia kawng bumal pawh awm lohna ngawpui kara an kal chhung zawng hian eng ang buaina leh harsatna te nge an tawh a, kal kawngah zan eng zang nge an riah chiah pawh kan hre chiang lo hle a ni. An pemna ram chu an tum ang a lo ni lo hle a, chenna ngai loh ram fan tih ang maiin an thiampui lo hle a, tlang ram ngaw hual vel kar Zaudai thlifim lenna ram a cheng thangte tan chuan phai khawlum uap churh leh thosi tamna ram chirh diak thuk tak tak dai deuh reng mai bawk chu khawsak harsa an ti em em a, an chhehvela tlang mi hnam hrang hrang leh Bengali hote lah an la hmuh ngai loh vek mai an niin an ni ho lah in Lusai hote chu hnam kawlh sen leh ṭihbai awm hnam maksak tak a ngaiin an lo thlamuan loh phah hle mai bawk a, an silai neih te lah chu khen pawh a ni lova, duh hun hunin an keng chhuak a, an sahmuh apiang an kap a, an vela mite ei ngai loh ui vak vel te lam pawh an hmuh apiang te chu an tal a, an ei mai zel a, an inchei dan te, an inthawi dan te, selu an lam dan te, Sechhun khuang chawi leh kutni vang thla an hman dan te chu hmuh nawm ti em em mai a, hlau chung chungin an en thin. Chung lai vela mi cheng te chu suak pui la la te, lian phung a tle, su thlah a te hovin kum sangkhat zariat sawmruk pahnih vel a vel lai khan kai leh sahar thlengin an lo zu rung hrep tawh te an nih avangin mizo tawh pawt chu an hlau em em a, an hlauhtlawn a ni ber. Unau ena an zu en ber dar lawng haute ngei pawhin a tir lamah chuan an ngai nalo hle a, mahse reng lal berin duhsak taka a lak luhte an nih zia an hriat tak hnu chuan en dan pawh an thiam ve ta deuh va, reng lal chuan a thiam ang ngeiin Dokhuma leh a khua leh tuite chu nasa takan a lo tanpui a, Buhfai, chi seh leh eng ilo an mamawh chi hrang hrang te pein a ngaihsak hle a, chung an mamawh petu atan chuan Ngura dar lawng a hmang a,

a boruak a rit an tiin nu ho phei chuan an khawhlui serhmun chu an ngai ngawih ngawih thin a ni. An zu an zu chenna ram chu a tirah chuan hrehawm ti bawk mah se, a ram a tha in lo neih tur ram a zau va, sa a tam bawk a, rei vak lo hnu chuan no nuam an ti ta deuh va, an kaikum chuan buh chi leh thlai chi hrang hrang te chu unau berah an neih dar lawng ho te an dil a, thenkhat. ten lo duhsak a, phal taka an pek laiin thenkhat erawh thung chuan an pe phal lo mai pawh ni lovin an lo lawm lo hle a. Chu lai hmun chu Suakpui Lala far nu Vanhnuaithangi Daukhû Mani chuan a pasal Hrangvunga Darlawng nen inhmu thiam lova a ki leh chungchangah Suakpui Lala ten Darlawng hote an lo sawmna hmun a nih avangin suam lui an tih phah a ni. Tui hri avanga thih Na rapthlak leh hmun tha vang lai an pem kum chuan. Tin tin emaw khawsa nawk nawk in bawk te te an han khawh fel meuh chuan kum an hmang zo chu a ni ta mai a. A kum leh kum sangkhat zakua panga a vahsan an lak fel hnu June thla Tin, ni khat thil thu ah tui hri an vei thut mai a, nu pakhat a thi a, Kaw tha lo satliah ah ngai in an fimkhur nachang hre hek lo, thawk leh khat ah tui hri chu a darh ta chiam mai a, tumah inbawi leh inbuaipui tur chuang pawh awm lo in chhung tin in an vei ta chum chum mai a, thenkhat lo lam thlam ah te an tlan a, chhungkua a pakhat chauh dam chhuak te pawh an awm a, Thim ang thak chhungkua te pawh an awm hialin an sawi. Her hripui avang hian hmun tha khuaah mi za dawn lai an thi a, hetiang hi Mizote hriveia chuan a la rap thlak ber ang an ti hial a ni. A tir lamah chuan thlan pakhatah mi pahnih te, pathum te an phum a, a tawp lamah phei chuan inphum tur pawh awm hlei theih lovin an thlawh hma vava ui thi paia paih mai mai tak te pawh awmin an sawi. An va lainat thlak em? An hri vei kum hi an buh leh bal pawh an thar meuh va lo a, lung ngaih mang an sawi hleh theih loh an tuar a ni. Daukhuma khu a in heti tak a, hripui rapthlak an tuar an tuar tih khi reng lal in a hriat chuan a ngaihtuah hle a, an tlak chham thil te nasa taka tanpui in kum tawp lamah chuan an khawsak pawh a lo zia awm ta deuh a, hemi kum hi reng lal in Daukhuma chu duhsak taka Raja nihna a pek kum a ni nghe nghe. A tui hri vei chu reh fel tawh a, an ngaih hnuin kum sang kha zakua paruk ah pawh chuan an vei nawn leh ta mai a, mahse kum kal ta lam ai chuan inven dan leh fimkhur dan an thiam ta deuh a, chuti chung chuan mi sawmli laiin an thih pah leh ta thap a, kum sang kha zakua pariat khan vanduaina dang kangmei an tawk leh hlauh bawk a, he kangmei chhuak ah hian a khawnawt a. Tangin in sawm lai a kang hnuin an hrelh mi thei ta hram a ni. Heng an chhiat tawh te avangin mi tam tak an zamin an khawhlui serhmun chu an ngai ngawih ngawih thin a. Kang mai avang chuan mihring chu an inhlauh lo va, an bungraw neih chhunte chu. chan bawk mahse, mihring ber an chan loh avangin a tuara te tan pawh zia tak a awm. Mahse, hripui rapthlak tak avangin chhungkaw tam tak an kim ta si lo va, chu chuan an nunah sawi hleih theih loh lungngaihna thlenin lungchhe van kaiin an tap kun tlawk tlawk a. Serhmuna chhungkim lai mite an ngai ngawih ngawih thin a ni. Hun hian thil tam tak liam puiin thil dang tam tak a herchhuah pui bawk thin ang hian Hmun tha khua te pawhin an lungngaih mittui tlak ni leh thla te pawh chu hun chuan a liampui ve leh ta thap a, chutianga khuanu ruat hun inher chuan an tan hun tha rawn her chhuah puiin hmun tha khuaah chuan buh leh bal lah nasa takin malsawmna an dawng ve leh ta a, sava leh ramsa a tamin pasal thate chuan nuam an ti thei hle thin. Pasal tha ni ve kher lo te pawn sai lukherh leh thang te hmangin sava leh sate ngau deuh chu an nghei bik lo. An rap chung chu a mawm tlang vek a ni ber mai. Sorkar pawhin Daukhuma khua leh tuiten silai an khen loh an neih teuh chu an hai hauh lo va, an tha en ve mai a. Pi pute duhthusam angin serhmun chu a ram a thain buh leh bal a hlawk a, Zu leh sa chenin sechhun leh khuang chawite an uar thar leh ta a. Chhak tlang atanga an thlang tlak lai khan sial an ken theih loh avangin sechhun dawn apiangin an darlawng unaute hnenah tangin an lei thin a, chutiang chuan an tan hun thar rawn inher chhuak leh ta a ni. An lal dau khuma chu rengpui mevin unauah siamin Raza nihna nen a chawimawi tak bawk avangin a hming a thang ta hle a. Hnam dangte pawhin a mihrinna thatzia leh rorela thiamzia te an hriat chiang deuh deuh tak hnu chuan an zahin an ngaisang ta hle a. Tripura hmar bial pumpui chuan Raza do khuma chu pa enin an en ta a ni ta ber a, nitin mai hian hnam hrang hrang ho tu te amah hmu duh an in sut pel zut zut reng a, Renglal, Maharaja, Betheia an ngaih avangin an harsatna te do khuma hnenah chuan an thlen thin a ni. Phaitual lam hmun tha tlangah kir leh ila nikhua a lo rei hret hret a, hri te pawh a lo kiang tain buh leh balah an hmui ngil chho leh tap ta a, khawsak kawnga an lo phui sui leh deuh tak akah chuan an khawtlang nun pawh a nuam leh ta deuh a, sia chun khuang chawi, mitthil rawp lam leh salu aih te an ching chhoin an hlim leh ta hle a, Hetih hun lai kum sangha zakua pasarih atanga kum sangha zakua pakua hi hmun tha vang lai leh nawm ber lai bera sawi pawh a ni. Daukhuma hote chuan hmun tha ah hian hmasawnna lam sawi tur em em an nei lo nain thil chhinchhiah tlak tak tak erawh an nei nual. He rama hnam dang Mizo te min hlavin rap em em thin te nen in unana leh in laichina tha tak kan neih tanna chu hmun tha hi a ni. Tin, he rama Zofaten kan thil thar chhuah ang angte bazara zawrhna chang kan hriat tanna leh kan la tawn ngai loh mite ning khawng kan hriatna bul a ni bawk. Reng ramah hian hma khawsang atang tawh khan Mizo hnam chi hrang hrang, Lal neiin an lo awm tawh thin a, Renglal-te nen pawh hria chu an inhria zet a, mahse khawlaia inhriata inhria ang lek an lo niin a lang. Sul hnu fin chhiahthlak engmah hriat tur leh hmuh tur an nei lo. Dokhuma erawh chuan Renglalte chu unauvah siamin inlaichina tha tak a thlunpui a, Dokhuma chu dur bal leh Mizo Lal, Lusai, Kuki, Darlawng te inkara inpawhna leh inlaichinna siamtu a ni. He rama Mizo Lal awm zawng zawng te tan Pa Chan a chang a, chu chung Reng Lal te pawn Daukhum an en dan leh a chunga an rilru put hmang pawh a ni bawk. Zampui tlang lama kir leh chungchang. Hmun tha khua inhripui rap thlak tak kang mai an tawrh hnu chuan ngai awh chho lehin khawtlang nun pawh nuam leh viau tawh bawk mah se mi tam tak chuan chhuahsan an duh em em reng a, an lal do khuma ngei pawhin hmun tha chu awm hlenna turah a ngai bawk lo va. Chhuahsana zanpui tlang lama kir chhoh leh chu rilru ah neiin a khawnbawl upa te pawh a sawi pui fo a. Hripui an tuar tirh pawh khan tlan chhuahsan leh nghal rum rum mai awm tak pawh a ni a, mahse duhsak taka lo dawng sawngtu Maharaja laka rinawmna lantir a duh tlat avangin amah ngei pawh inhrehawm tam tak tuarin rilru leh taksa hahna a tuar nasa em em a, chuvangin Maharaja nen inrem inhrethiam tak chung zela thiltih a duh a. An awm zel dan tur chu ngun taka ngaihtuah chungin hun tha a nghak a ni. Tichuan kum sangkhasakual sawm khan kum rut kum ruk zet a lo khawsak thawhna hmun tha chu chhuahsanin Zampui tlang lama kir chho an an lo kir chho leh ta a, Zampui tlang hmar lama khawthar hmawng chuan an din a, chuta lal in tur sa a. Suit khur an laih na ah chuan thil mak danglam tak rangka chak ni ngei a an hriat bal a thlar ang deuh bawr thuah mai hi an lai chhuak hlauh mai a he an thil laih chhuah hi do khuma chuan reng lal a pe vek a rangka chak lo ni ngei a ni ang chu thil chu tui pawra reng lal te chuan an hauh sak phah ta niin an sawi thin. Hmun tha atanga an pem kum hi an buh an ngah hle a, an sawi dan chuan kak zawn te, chem sat te an nei a, chutih rualin chhung tin in chem sat nei angin an in chhal a ni. Chung an buh zo za te chu ken zia a awm loh avangin an kalsan vek a, an in leh lo leh buh leh bal kalsan te chu Tuikuk Chowdhury Thandawm mawni hoten an ro chun ta vek a, chuta chinah chuan hmun tha khua chu tui kukin an luah a, mahse hun engemaw lai atang khan Darhlawng khua a lo ni leh ta a ni. Hmawng chuana an awm tan kum hian van duaithlak takin mau tam, mau a tam hlauh mai a, mau tam avangin lo an nei tha thei lo va, ei tur an harsat phah hle a, Damchhera bazar a vai sumdawngte be thiamin Kum that kum a rulh turin sum an puk thei hlauh zawk pawh a, chuti ni suh se chuan an mang ang hle ang. Hmun tha atanga hmawng chuan kai zawng zawng hi in zanin an inchhal a, an awmna hmun hi hmanlaia pi leh pute lo awm tawhna niin an sawi nghe nghe. Hmawng chuana an awm laia an sa lakna hmun ber chu Maudo sih an tih lai hmun a ni a, he sih ruamah hian sa chi hrang hrang a tam hle a, Samak pawhin a tlan ve thin a, Pu Venga chuan a kap tlu nghe nghe a ni. Kum thum pawh an la awm hmain kum sangka chu kua sawm pathum khan khawsikpui an vei chiah mai a, mi sawmhnih panga zetin an thih phah leh ta mai a, he khawsikpui an vei chhan nia an ngaih chu an tuikhur tlan kiangah bung kung lianpui a awm a, chu bung velah chuan an duh loh an hmu thin a. Chu chu phung lianpui dum run mai hi a ni a, chu phung chu hri len tir tu ah an ngai a ni. Heng hun lai hian Pathian rawngbâwl a zin ṭhin reng rama pastor hmasa ber ni ta Zabiaka chuan Dokhuma hoten zampui tlang rawn bawh pawp a, khaw thar an din chu zu tlawh a duh thu a sawi fo a, kum sangkhaza kual sawm pathum khan tirh kau phawk a, a hnu a pastor ni ta. Bawiht chhunga leh dur tlang lal fanu biak te nen hmawng chuanah hian Pathian thu hrilhin an zu kal a. Chutih laia hmawng chuanah chuan Kristian pakhat mah an la awm loh thu za biaka chuan a sawi. Behliang chhip din leh influenza hripui. Chutianga an duh loh thil an hmuh thin avang leh khawsikpui avanga mi sawmhnih panga lai an inhlauhnaah chuan hmun tha, Hmun tha lovah ngaiin chhuahsan za mai zai an rel a, Mawngchuan khuaa pemsan an duh chhan chu phung an hlauh vang ni lovin an awmna chu hmun hrisel lovah an ngai a, hmun tha atanga tawhin. Hri laka zuan awm zuam awm a nih tawh avangin an zam em em tawh a, chuvang chuan. hmun danga insawn chu an tum leh ta a ni. A tir a awm pawh an tumna chu Zampuitlang chhim lam Rothlakawn an tih lai hmun a ni a, mahse tui tlan tur a that loh avangin hmar lam hret Kumsangkachakua pali kuma an thlangtlakna bual hmun rem Thengthaw nuam takah chuan tui tlan tur a lo tha bawk nen, chu lai chu an thlang fel ta a. Chu laiah chuan khawthar beliang chhip zatin Kumsanga Chakua sawm pali khan a bo a bang awm lovin an kai vek a. An khawtharah chuan in hmun lo ram te rem felin khawsak bul an tan thar leh ta a. Indopui pakhatna tawp lam kumah Kumsanga Chakua sawm pariatah, Khan khawvel pumah influenza a leng a, he hri hian Raza do khu, Raza Bahadur do khu Masai lo khua, Behliang chhip khua pawh nasa takin a hrut ve a ni. Maharaza in Mizo lal te a chawi mawi, sawi tawh angin Reng lal chuan do khuma chu unau ah siam in an chhuk thlak khum

Hmun tha a awm lai atanga hnam dangte ngainat leh zah hnam hrang hrangte kara remna siamtuah a ngai a. Chuvangte avang chuan ram zau tak a pek a lalna tihnghehsak deuh deuh a duh a. Kum sanga chakua sawmhnih khan Maharaja chuan Daukhuma leh Mizo lal dangte ram pekna leh chhiah lak dan a siam a. He ram pekna lehkha hi ngun taka an zir hian Mizo lal dang zawng zawng te pawh hian Dokhum a zar a dawng ve chauh an niin a lang. India rama reng lal rorelna court, Durbar chuan Maharaja pian chacham phak lawmna Garden party tia vuah chu ropui taka buatsahin tribile tribal lal zawng zawng a sawm a, he hun ropuiah hian hnam dang lalte dawn ve lah Mizo lalte ten chawimawina an dawng tlat mai a, he ram lalza sawmli pakhatna His Highness Maharaja Birendra Kishore Manikya Deb Bahadur Dev Verma, Sai, Doku Masailo leh Lalsutkham a dar lawng te chu Raza Bahadur nihna ropui tak kum sangka chakua sawmhnih pahnih October-ni sawmhnih pali ni lai ni tlai dar nga khan a hlan an a hlan a ni. He chawimawina ah hian rangka chak cheimawi kawr fual pali, rangka chak thi pakhat, rangka chak chalbel pahnih, rangka chak banbun pahnih, ngun hnam pahnih, elh bun silai phir pakhat, suit dum pakhat leh tangka fai cheng za thum leh sawmnga a keng tel bawk. He hun vekah hian Hrangvunga Sailo leh Ngursai Liana Darlawng te Raza nihna pek an ni bawk. Hemi ni atang hian Raza Dokhuma Sailo chu Raza Bahadur Dokhuma Sailo a lo ni ta a ni. Tribal lal dang ten eng nihna mah pek an ni ve si lo a, Mizo Lalten hetiang nihna nen ropui taka chawi mai na an dawn hi mak a mak hle a, heta Darlong Lal tia kan dah te hi record lamah chuan Kuki tih vek a ni. Tripura ah hian sawrkar record ah chuan Darlong hnam hming hi a lang lo. A chunga tar lan tawh angin kum sangha zakua sawmhnih ah khan Renglal chuan Daukhuma leh Kuki Lal dang te ram a lo pe tawh kha a ni a,

Daukhuma chuan leiman a la thei vek a, Maharaja Durbar in Raja Bahadur nihna chunga thuneihna a pek hi a sang hle a, mihring tihhlum theihna hial pawh a nei a, tin khua leh tuia mi a nih phawt chuan hum theihna a nei bawk. A bial chhungah chu hian.

Mau ro, Kawnpui, Phuldungsei, Sabual, Tlangsang, Behliang chhip vang hmun leh hmunpui te. Heng khua zawngah hian chhungkaw zathum sawmthum vel chauh awmin mihring sangka za sarih vel awm anga chhut theih a ni. Heti khawpa an la tlem avang hian Daukhuma Lalram zau tak pawh luahtu tur an awm miau loh avangin hnam dang ten an luah lo thei lova. Helaia cheng tribal hnam hrang hrang leh Bengali hote chuan. Daukhuma ram chhunga awm an nih hre hre hlawm tak ang maw? A hun hnunung, ser hmun, atanga an thlangtlak kum, kum sangka chu kaw pali khan Daukhuma chu kum sawmthum pakhat mi, fa pakhat nei, tha lai chak vang lai a ni a. Ram hla takah mipui tam tak hruai a pem tur chuan lal mah ni se a mawhphurhna a sang em em lo thei lova, chuvangin a hun a thlang thiam hle a. Ni. A upat deuh huna pem chu ni se harsatna tawk nasa leh zual ngei ang. Eng ber nge rengpui rama pem tura a ngaihtuahna nawr kaltu kan hre lo a, lo neih tur ram tha zuana pem duh an ni thei a. Tin, khang lai hun khan Zorama kum pi nu lalna hnuaia Mizo lalte dinhmun lo hniam zia leh sipai puak phur tura phut luihna tlang tam lutuk te Thlawh bosan duhna an nei pawh a ni thei bawk. A enga pawh chu lo ni se, thlangtlak chanchin-a Genesis thu kan tarlan ang khan, ang khian Daukhuma chu a khawlam a ta leh a lai chinte ho lak a ta kal chhuakin tlangah te an chhava, kawrah te an chhuk a, Pathianin ram a entir tur chu an thleng ta a ni. Mizo.

A mihrinna a thain a nun a ngil em em a, a ngil neiin a zaidam hle bawk. Tute pawh an nihphung leh dinhmun ang zel a hriat theih nasang tak nei mi a ni a, tawng hmang erawh a thiam viau lo va, mize, mi, mi tawng tui tam a ni lo bawk a, mi huaisen leh rilru nghet tak pu mi a ni zia te an sawi thin. A naupan tet ata nu leh pa thu zawm mi ai u leh. IU-te thu hnial ngai lo a nih avangin rorelna khawtlangah pawh thu inawih tlan chu a duh em em a, remna hi a thupui hle a, hmun tha an awm lai pawhin hnam hrang hrangte inkar a buaina chhuak thinah pawh remna siamtu ber a nih avangin mite zah leh ngaihsan a ni a, hnam hrang hrang chawhlui la kil ho ngai reng reng lote pawhin Dokhum-ah avangin hlim taka chawhluia kil ho thei te an nih zia te an sawi cham chi thin. Chung thil zawng zawng chu kal tangin zambui tlanga a chipui te hma khua tur kawng a sa thawng ta a ni. Thil hlui te chu an hral a, ngaite a lo thar ta tih ang khan zambui hmasa kha chu a rawih zo tawh a, thil hlui laih chhuah Tlema zawng te chauh lo chu kan pi leh pu te sul hnu hriat phak pawh kan neih tawh loh na tlang ngei chu min din thar sak leh ta a ni. Daukhuma chu Architects of Modern Jampui Hills kan ti thei ang. Maharaja Lalram chhunga zaufa te tana kawng buatsaihtu Raja Bahadur Daukhuma Sailo chuan khua leh tuiten an la thlak hlelh em em lai. February niriat kum sanga zakua sawmthum pahnih khawvar lam zing dar hnih leh mil sawmthum khan TB natnain Beliang chhipah a lei zin kawng zawh tawpin mual a liam a, tichuan a thawhrimna zawng zawng a ta Chatuan a chawl tawh turin a chipui te zingah hruai hawnin a awm ve ta a ni. Daukhuma khan a tun hma lam rilru put hmang ang lo takin Kristian sa Kristian hi sa khaw tha tak ah a ngai a, mahse a inpe thei tlat si lo va, a chhan chu a nu leh pa kalna pensan a duh loh vang a ni. A nu leh pa a hmangaihzia leh a dah chung nunzia hian Zia han thlirpui hian a nu leh pa chu a lei Pathianah pawm nghet hle a ni. Tin, hriatthiam pui theih awm e. Chuti chu, chuti chungin Pastor Phoka leh Mission zirtirtu Thangtea ten Lal Isua chanchin an hrilh chin thin chu a thinlunga a vawng reng a. A thihna khumah chuan Lal Isua chu Lal leh chhandamtu a pawm thu a puang ta a ni. Mizo Lalte zinga rengpui be pawpa unau a siamtu Lal tha leh fing, muinun ngil, zaidam leh ngilnei, mi taima leh chhel thawp thang, khua leh tuite hma khawngai mi, Rajabahadur Daukhu Masai lo chu he leiah hian kum sawmnga panga chhung a lo zin a, a lei zin A lei zin chhunga a hnathawh ropuite avangin hriat reng a ni ang a, Zofate chanchinah bung pawimawh a luah kum khuah tawh ang. Aw le, kha tih zawng kha tun tuma ka rawn chhiar theih chu a ni a, like leh subscribe kha milo hmehsak turin ka rawn dil che u ni.